Ani Muktaar Abdulkariim jedhama. Naannoo Makkaan jiraadha. Haalli jiruuf jireenya lammii biyya keenyaa hedduu ulfaataadha. Guma bara koronaan jalqabeeti as naannoo amata guma umaatti uummata keenya hedduun akkuma beekamu hayyama jireenyaa qaban karaa yamaniitiin seenanii naannoo amata guma umaa akka ta'u qabamee mana hidhaa

Wali funaananiituma ani dhibee qabaa ta'e dhiisee waluma qabaniituma hidhutti jira. Lammiin biyya biroo kan waraqaa hin qabne illee biyya kana keessa hedduu jira. Akkanumatti wali qabaniitumaan hidhu jiran Itoophiyaa qofa. Sababni maal akka ta'e hin beeknu. Oduun tokko tokko yoo haasoftu waa'ee laga Abbayaatiin wal qabatee mootummaan Suudii lammii biyya Masriitiif akka waan aaree waan jedhamtu jira. Kana sani wanti jedhamee beekamu tokko hin jiru. Kana san osoo hin taane akka walii galaatti yoo xiqqaate ani ka beeku nama soddoma ol ka ta'u qabamanii ma- mana hidhaa shumeessii jedhamu jiddatti hidhamanii qarshii namni muraasni qarshii kuma kuma kaffalee ka bahetu jira. Kuma kuma mootummaa kaffalan. Basmaa godhanii jennaan kuma kuma kaffalanii ittiin bahu. Kumni kun ka maali jaamiti irraa guuramaa jira? Wallahi akka nizaama biyya kanaa hin beeknu namni basmaa godhe iqaamas qabaatu. Wali qabanii fi basmaa goosisan. Basmaa jechuun ashaaraa goosisanii ishaaraa bakka ashaaraa san namni ga'e dirqama isaati kuma kuma riyaala kuma kuma kaffalee ba'uun. Akka amma ati jiraataa Makka Al-Mukarramaa jiraatutti Oromoota yookaan lammiilee Itoophiyaa biyya san keessa jiran meeqatti tilmaamta? Akka tilmaama atitti guyyaa lamaa sadiin kana qofa keessa namni qabame yoo xiqqaate yoo xiqqaate nama kuma saddeetii ol malee achi gadi hin ta'u. Yoo xiqqaate tagriiban Eh, Wanti warri kana dura mana hidhaa keessa jiru kuma digdamii ol malee achi gadi hin ta'u yoo ta- xiqqoo yoo irraa gaggale waan ta'eef aha, akka tilmaama kiyyaatitti Ahaa. jechuudha. Mana tokko keessa namni jiraatu nama kuma nama naannoo saddeettama sagaltamaati gurfaa takka keessa. Tole. Shumeessi wanti jiru yoo xiqqaate gurfaa dhibbaa oltu jira. Aha, Kanaaf guyyaarraa ijoollee achi keessa jirtu saahibban kiyyaa ijoollee hedduu ka wajji- warra wajji jiraannu ka hidhamanii gurfa adda addaa jirantu jira. Guyyaarraa walii bilbila eh, haala jiru jireenya ja- jarri itti jiran wal quba qaban. Tole eh, fakkiif eh, wanti eh, gara Sau- eh, imbaasii Itoophiyaadhaa Su'uudii jiru ha qonsula jiddaa jiruutiin tattaaffiin isin gootan jira. Akka namni kun maaliif qabamee akka mootummaa wajjin wal qunnamanii gaafatan. Wanti takka hin jirtu akka guruppii wayii ka qabnutti imbaasii koominitii makka jiraatturraa wanti sagalee wayii nu dabarsan nutiyyuu hin beekne waan itti jiran wanta akka tasaatitti nu mudate waan ta'eef isin lubbuudhaan of eeggadhaa akka jirtanii naan namarraa fagaadhaa manaa gadi hin bayinaa jedhanii akka waan of eeggannootitti nuti himan malee wanni takka wanti waa wanni jedhan hin jiru. Inni qabame akka biyya galuuf haalli nuuf mijataan jiruu waan jiru ragaa guddaa if biraa qabna. Isa kana hoo imbaasiinii fi Eh. qunsulli maal godhaafi jira? Wanti godhu takka hin jiru. Imbaasiin biyya kanaa keessattuu biyyoota birootiin adda. Lammiin biyya biroo eh, biyya tana qabame taanaan torbaan yookiin kudha shaniin eegu ni muqa- inuma qabu. Lammiin biyya kanaa keessattuu biyyoonni akka Indone- biyyoonni akka Paakistaanii, Bangilaadesh hedduu baay'atan akkuma Itoophiyaa. Mhm. hatta yamanii warri mootummaa qajeelloo osoo hin qabne alattuullee osoo galan lammii Itoophiyaa qofa wanti adda ta'e keessattuu eh, karaa imbaasiitiin wanti eh, gargaaran waan hin jirreef jecha xiqqoo malee hin dubbatan rakkoo mootummaa keessanii wanti isin hin goonu hin qabnu